Maitei, mba'éichapa? Amog̃uahẽta peẽme tembiapo ko ára pegua. Ñamba'apóta hína ñanearanduhápe togue mbohapypa peteĩ guive mbohapypa mokõi meve. Ñamoñe'ẽta moñe'ẽrã mba'yru guatápe ha jajapo chugui tembiaporã. Upéi ñanohẽta chugui ñe'ẽ oĩva joparápe ha ñe'ẽ oĩva jehe'ápe.

partículas o partes de una palabra en guaraní, es una mezcla del castellano con guaraní o una palabra en castellano pero adaptado con las letras al guaraní. Upéi, jareko hína togue mbohapypa peteĩme moñe'ẽrã mba'yruguata, he'íva péicha. Peteĩ kuñakarai ojupíva omba'ejerure mba'yruguatápe. La señora que sube a pedir limosna dentro de un ómnibus. Aipotángo pe cherendumi katuete ikatúramo, amombe'uséngo peẽme peteĩ mba'e. Ndahi'arejote ningo añaksidenta ha apeve peteĩ che resa, ha jaikuaaháicha hembyeteingo pohãnguéra. Ha che ningo hi'ariguaite areko mbohapy mitã amongaru va'erã. Pohanohára katu ojero'e chéve cinco millón voi cheopera hag̃ua. Upévarente ajupi oamolestami ko mba'yru WhatsApp. Heẽ, ha aikuaángo ñanemboriahu joparáramo jepe ningo hi'ãmínte chéve ikatúta pechepytyvõmi oimeraẽa cien, doscientos térã quiniento'i guaraníme. Tuichaite mba'e ningo ko ojehúva chéve. Tuichaitei mba'e ningo ko ñande rasy ha ijakuerase. Ñande rasy vidente voíko niko ra'e jahechakuaa tuichaiterei mba'ehápe ñane resãi. Aháma ko kuehe Canal trece ha Canal nueve-pe ha katu ndaipóri mba'eve, nopenái cherehe hikuái. Ndaikuaavéima mba'épa ajapóta. Upéramo aiko péicha ajepomoĩ peẽme, che rapicha yvypóra, Ho'o ha iña ikanguéva peichagua niko peẽ avei ha aipota penemba'erechakuaami chéve ikatúramo pechepytyvõmi. Avy'aiterei niko pechepytyvõmírõ naperdeséingo la esperánsa amondo mboyve. Aguyjeme'ẽ ko'ã mba'e mba'yru mboguatahárape cheraha haguére ajupi ha peẽme avei pecherendumi haguére, ágatu ambohasaséva guive che po ípe, ikatúma amoĩ amoĩsemíva ha omoĩseháicha po vosaípe. Tapehasa porãite aguijame'ẽ Mauro Lugo orembiapókue. Péa ha'e hína upéicharõ moñe'ẽrã oĩva sogue mbohapypa peteĩme. Upéi he'i péicha, ñañemongeta ihaipyre ahendúva rupi. Ñambohovái, Mávapapa oñe'ẽva, quién habla, mávapepa oñe'ẽ, a quién va dirigido, mba'épa ojerure, qué pide, mba'e piko ojehuraka'e chupe, qué le pasó, moõ noñepytyvõi, en qué lugar no le ayudaron, Mba'éicha oñeñandu oikóramo ha'e oipotáva, cómo se va a sentir si consigue su objetivo? Mba, mávape avei omboaguyje, a quién le agradece? Mba'éichapa ojapytakáva hese oipytyvõkuaa chupe? Cómo le pueden ayudar los que le escuchan? Mba'eichagua jehaipyrépa oñehendúva? Qué tipo de texto es la que escuchamos? Mba'eichagua ndererépa oñemombe'úva rehendúvapa si sole escuchar este tipo de relatos. Upéi jareko ambue toguépe he'i ñongeta hag̃ua para conversar. Mba'éichapa pe kuñakarai ojupi va'ekue mba'yru guatápe? Una descripción de la señora cómo es la que subió en el domingo. Mávapa avei ojupi mayru guata peikuaave'ẽ térã omba'ejerure hag̃ua? Ke otras personas suben en un ómnibus pára pedir algo o pára ofrecer algún producto? Mba'éichapa avei tapicha ojeheka oñepohãnouka térã okaru hag̃ua? Cómo también las personas se rebuscan pára comer o pára comprar medicamentos? Paraguaýpente piko oiko ko'ã mba'e? Sólo en Asunción sucede esta cosa o en otros lugares también? Mba'eichagua mba'eichagui oiko umi mba'e mba'éguipa por qué sucede esta cosa? Amoñe'ẽ Leo. Ña María ynambu. Oiko va'ekue umi kuñakarai nemembyretáva ha oje'e chupe ña María ynimbu oikóre opersegígui ynambukuérape. Upéingo osẽ henondegráme peteĩ ynambu tuichaitereíva, upéva ningo ha'e ynambu jarýi ha ogueroveve ynambukuéra ña Maríape. Mombyry mombyreterei ogueraha chupe ha ha'e opyta oiko hendiekuéra, ndoikuaavéi ni moõpa oĩ, ou yva, ho'u yva ha mba'e hendiekuéra, hekove ynambu rekovéntema avei. Entonces, habla de un texto oñemomaria ynambu, que le perseguía tanto a los a los ynambu, entonces fue exaltada por el protector, el protector de los ynambu, y le llevó y se quedó a vivir con ellos, y se alimenta también como ellos. Ne, ajepy'amongeta térã amoñe'ẽ ava rembiasakue ha amombe'u mbo'ehapotýpe. Nañaíri rupi mbo'ehakotývo oguechárõ pehaíta peteĩ tembiasákpe. Como no estamos en sala de clase entonces para relatar vamos a escribir realmente un un relato, un suceso más o menos parecido a la que hemos analizado. Aguyje ko'ápe aime g̃uarã.